Gaki ebinto biane bagasamba bionsi bikayia, enyomba egakaransa. Bagasoa mogondo, bagaskenya emesi yane, ebisumu nabwate ebichuchu biarenge almost 100, ebisumu bibere mane bakabitongia, bikayia bikaera pi, ekero nachiete nkanyora biyie biyiete bikaera.
Embere entang'ani yaagetwe egekama ko ase omomura oria tata atebete Omwa omwana bwe brother yane omonene, ekero tata arwarete narangeretie abana aba nabaanchete sana, abana aba bare twins, agateba ng'a kebiche abana aba bane bonsi, oyomo akabera okoboko kwaye gw'okorio, oyonde okoboko kwaye gw'okoboko. Amaene bagasoa mwa tata naende epermanent enene sana, enene tata atigete ororo at agaachete engaki yonsi pi arenge obwalimu. Enyomba eye epermanent y'amaene bakanyetongia omorero. Negento bagotongia Nyasae, Nyasae ore igoro, onye epolisi imbe agotokonya, onye mwanyabanto mboiyo oratokonye, Nyasae ere baka atwakane. Ominto karare nyagitari iga iga, amang'ana aye onsi pi akoba ase ekenyoro eke, ose ase omochie oyo, tata ominto nabete gakorora buna chivision. Akairorera amang'ana aya mpaka tokarora mbuya tonyarekodi ase esimi. Rituko ritaka ri ring'ana ritang'ani tata arenge gokwana, are gotebia mama, riria arorire ng'a orwarire bono, akarora kero kende amatumaini ya okomenya aye rire. Igo are gotebia mama, oreme, naende otenene boronge. Erio akabora Enga abekere okaga abwo, orimo omoatani twago asii, Bagontebi nganye igarie erio bosongo naye akoba amapusi koru bosongo emegwene gotirimboka gochia maate igaria. Amaene naba nabatebe tinimbwate chibese ekogera efamiri yane nkorere mono omorero obekirwe omorero chinyomba chiabekirwe omorero. Amarieta ankorwa Clearke monto otenyo, buna mwaigwa momura ominto akwana, inche noyomwabo oyogatato. Twachagete korora obokong'u twaraberetwe okomenya buya buna tata arenge moyo mbaka omwaka. 2021 Ekero tata ominto anyorete gosari gosiria obogima bwaye, korwa engaki eyio gocha gocha, twabeire tokoramwa amang'ana amange, ayande ayare ay'ogokumia. Ekero tata ominto asirete, natigete mama ominto magega, ekero akwa bono twabeire tokobanga ama- amatanga ngotindekwa agochia, ntwaroche amang'ana amakong'u. Amatanga aya agasarigwa, abanto bagatora amato baroche iga na amaiso, lakini ntitware konyara gokora kende. Ekero amatanga aera, mbaretete omonto totamanyeti, mbacheti goikaransa batotebia oyo mware oyo bareta ning'o, nabo agendererete komenya abwo abwo nabo amoaterete bakamwagachera na enyomba. Bono obeire. Amatanga aba- aba- abamo- abamwaga- abamo- ba- abatenenetie amatanga bakairania omobere mochari, bakaruta eflour onsi, bakairana komorigia. Ekero bamonyora, bakamoreta, bakamoatera, ebare gokagera ng'a mama omwabo namo kero kende nachiete nenda, na oborito bwa tata.
Ebarenge goteba intwe ntoisaini. kero kende ase okorengereria kwa abanto arenge aba tata. Ekero bakora bakamwatera bakamobeka omogondo oyio o tata, intwe bagatorerama amang'ana amakong'u ayande ogosinywa kwe- gokwana ase abanto.
oyobaretete bagacha komo- komwatera omogondo, ekiagera bairaneria omobere mocheri. Paulo ng'a bamorigetie bakamoreta, naende ng'ai bamorusetie, mpaka bakamoreta gocha ase omochie oye. Buna tokoigwa chingoma momura oyo garenge Mombasa mbamotomerete chibese ache akabakania naende bakamomenta chigaba chilifu ikomi buna abanto bagoteba ekero arora chibese. Na riachete gwancha, agacha naende bakamotebi, Kogocha ngoko atore chiaseti chia omogaka oyo, naende tokoe chibesa inche chiria chikorokwa pension omogaka oyo ataranyora, tokoe nere. Agancha gocha ase eng'encho y'amang'ana ayio onsi bamotebetie. Ekero achete, naboretie na- na- natebetigwe agaaka egekama ogo buna buna atebetigwe, agaaka egekama ogo, tata ominto akanyara koba oko- okoroserigwa chimbera ibere. Egatindekwa, agatindekwa ase embere y'omomura oyio agete egekamago. Ekero. Embere entang'ani yagetwe egekamago ase omomura oria ma tata atebete, omwa omwana bwe brother yane omonene, ekero tata arwarete narangeretie abana aba nabaanchete sana, abana aba bare twins. Agoteba ng'a, Kebiche abana aba bane bonsi, oyomo akabera okoboko kwaye gw'okorio, oyonde okoboko kwaye gw'okobee. Agateba ng'a, Kebiche. Agateba, Oyo nere omotindeki one, nere ng'a kebiche, ntobwate chibicha echi mpaka bono iga. Omwana oyo nere ochiete agaaka ekamagio ase embere entang'ani eyio tatomi ntatabete gagotindekwa.
Ekaremu.
Enjaremetu. Ekera yaba, nari. Na abakonyerema mbantoki.
Abanto baremete na omonto oagete egekama ogo na omomura omogabu bwe brother yane omonene, abaagete barabwo tingonyara koinyora amarieta abo.
So bono ekero mwatoa chimbera ibere, bono naende mwaretire naende omomura bono oretirwe. Embe- embe- embere eye ya kabere ekero omomura oyo. aya aba emergency agatebiwa arinde egari ye omosigo korwa Mombasa, ekero aike ere, nario achete nere agacha goaka embera ya kabere egekamago.
Ekero bairani omobere oye ba- ba- ba- bakaenda bakamoruta iga abwo baka- bagachi bakamoreta naende eria kabere. Nario bamotindegete, esagasaga bweka benene tware gocha goitwa, nari nari ngaki eyio tware gocha gosambwa ritang'ani, rakini Nyasaye aga aga- agakonya obogima bwaito. Ase eng'encho intwe togakira tokarora rika torasambwe, mbuya obogima kobua ama- amariga ense eye, togakira. Bakabeka omomura oyio ase omogondo oyio o tata, nabo baberire ororo amatuko aye onsi pi. Ng'irane magega, tata ominto kare are nyagitari iga iga. Amang'ana aya onsi pi akoba ase ekenyoro eke, gose ase omochie oyo, Tata ominto nabeete gakorora buna chifishoni. Akairorera amang'ana aya mpaka tokarora mbuya, tonyarekodi ase esimi. Rituko ritaga ri- ring'ana ritang'ani tata arenge gokwana, are gotebia mama, riria arorire ng'a orwarire bono, akarora kero kende amatumaini yokomenya aerire. Iga are gotebia mama. oreme, naende otenene boronge. Eria kabere iga arenge goteba, ninki are koboria ninki abanto bagokora paramati, moro ominto amotebie yaya, nyagitari ore ngoshugurikerwa ore nobwene. Eria gatato iga arenge ko mention abanto, abatebe abwo ababwate endamwamu embe, let them mind their own business. Omonto naro oyomo are koirorera sana, oteba let him mind his own business. Na eria kane akwanete. Nigo atebete, Kongocha emesa, abanto mbaragera goika mokwe. Intwe bono ase eng'encho kero kende ntomanyeti amang'ana amange, tokabo tonto a recordeti ne esimi, ki tokobatebi ng'a igo omogaka oyo buna agokwana, abande bagateba ne ebarimo, abande bagateba omorwaire kare nyagitari nabo agokwana kende gionsi ase eng'encho ya pain, intwe togakira aywo akaera.
ebatinyeti,
tokonya koa omonto ng'a tegerera omonto agatinya, eh lakini ntwabatebetie. Bono omomura oyo oagete egekama igo, amatanga aya bono, ekero tokorigereria amatanga aya iga asaregete, abanto mbaragereti buna tata akwanete, amatanga iga asaregete bakairania omobere, bakaruta inse abwo, naende bakaenda koira komoa ebi, nonya ne chianga abekeretwe rituko riria akoiraniwa omobere. Nabo twamonyorete ne chianga echio chiabwatire omo- chia- chianantanire ase omobere. Bakamochenchi, bakamobeka ekofini, bakamoreta inga bagacha gotindeka. Bono omomura oyo obeire iga akomenya ase enka eye. Tigani ng'ora ng'ora, kera amatanga agokorekana, ororeti mwaretirwe omomura omong'ao oretirwe ase omochie, ee, kerokende ne chinkwana ki chiarenge ase amatanga ekero agenda. Intwe ntwaetwe ribaga ri'okobera nonya ase. ase ekebanda, omomura oo nere otenenerete amatanga ayio, nonya ne chibesa chiria bakoroka ng'a chieronkoori nere basangereretie baka intwe twebisete togaikaransa ase eng'encho abanto bare goeta ne emiorono na ne emete ekero kende tokaboera obogima bwaito. Intwe tokaamua kobera minto togekuncha ase eng'encho ntwabwate okobua, togakira intwe. Bono oberire mwaye iga iga ase bamwagacherete. Bono any problem akonyora, iga agoshauti gocha minto ng'a twamorogire. Bono tokoboria iga, ekero tata arenge moyo, ntwarenge aborogi mbono twachakire koba? Ninyore rituko erimo mama ominto nang'akerete esimi ogontebia, kwaigure, omo- omomura oyo oreta tore koroga iga omwana oye osirire. ning'irete yatuangaine na amakainga na inche ng'utu riendore naki naki eground kere. Ekemanyeto ekero naigete oo na inche na- naigwete amang'ana ayio bagokura bagoteba ng'a ng'a na oborimo bwaito omwana oyio. Omwana oyio agatindekwa aywo akaera nse. Eria kabere, naende nkaigwa ng'a omo- omo- omosubati oyo omo- omokayi ati ng'irane magega, omosubati omo- omomura oyo ekero areteti. tachete ase enyomba eye bamoagacherete, omomura oyio naro ororo omonene bwe- bwe uncle ya tata, nere omobegete mwaye, omwaka oyomo na enusu, ekero bamonywomeri, naria airanete bono agacha komenya ase enyomba eye abe- aagacheretwe. Ekero abere ororo nario abeire gocha gocha omwana oye agasira, na bono lately, omwana- omo- omo- omorugi oye na- nabete oborito. Oborito obwo bokaba ng'a mbwamoretere eshida, moetananiri chinyagitari, mwisho oye bagoteba oko agakorera Kenyatta hospital, tachi kobu- kobuena, agacha agacha kakomoreta nya inka, ntomaeti gose ne buna agoteba na ekemaene ng'a konyora ori- ori- origeini rintwe tokonyara komanya. Kakomobeka nyagi nyamira hospital, akaba gogosiria obogima bwaye. Goikera bono iga. Ekero bono asirie obogima bwaye, abanto bagoaka esimi gocha ng'a moigwete mokamomura o Steve okure. Abanto mbabete bagotenena paara chinsa chitari chinke, bakanyete omomura oyo. Ekero agocha nari achete gokura gocha mwaye, ogoteba ng'a oboremu bwaitire mokaye. Amatanga akaba rende abanto bagakura kama kawaida. Bono intwe tokirete eminto rende intwe ntwatebetigwe intwe ntobwati haki ya ogokwana, intwe bono nabo twaminetie igo togakira. Nari tokonya koigwa ng'a matanga ng'a mokirete, na inche mama na- nang'akerete esimi ng'a matanga narenge, na inche nachiete ororo, nkaenda inka. Bono mambia nkarora tinkogenda ase ritang'ani ekero omo- omosubati omomura oyo anyuomete, tainfor mama tamanyete amang'ana aywo. Abwo bamoretete nabwo bakomoengine bakomotebia kera egento nabwo ba- nabwo ba- bago bare ogosa ogokwana ase bare. Bono mama ere tamanyeti kende. Inche nainche nkabera minto rende, ndemie mama ase eng'encho ya amang'ana akonya korwa chimbago tarenge aya amaya gocha ase amato ya efamiri. Bono rituko erimo gotokerete omonto agacha ogototebia, inwe momanyete, lakini omonto oyio bono tokonyara komokwana ase eng'encho ere bweka omonyene tagotenena ase ase risango gose atake ko involve ase chifamiri chia abanto gose atware chinguru chiokogenda gotenena ase ekoti. Lakini ntwatebetigwe naende ase ase amang'ana abeire lately, nabo togo prove ng'a na ekemo aye narenge gokwana ase eng'encho chinyomba chiaito nchiabete chigosambwa. oyochete ritang'ani iga atotebeti, omo- omo- omonto naro oyomo ogotenena ase risango oteba, abamura moganye rituko omo- omobere oyo ogotindekwa motierie emioro. Omomere agateba yaya monto takogoita bosa igo, inche nanye kogosera monto onde, buna nabe- nabeire omochie oye emiaka almost thirty years, inche nanye kogosera monto. Igo mo, amang'ana ayio mogokwana naye obokora, tokaira kero kende, maybe ne ring'ana rikomentwa, intwe togakira. Naende ri- eria kabere, omomura oyooo ecousin yaye na- narwete nairobi, naende bakobeka ebik kera rituko nkobeka barenge egekao moro rogoro iga abwo mwa omomura oyo. Ekeraa naende omomura oyo acha naende omonto ogocha ogototebi, moigwete abamura bago bagorire batebiwe bagorire chipetroli ngosambu more. Naende mama tancheti amang'ana amange agateba yaya ayio amang'ana ya abanto monto takogosamba otarakora kende. Yaya inche nkamotebia mama yaya eri ne etunda ya kabere naende ekero ankorigereria magega iga ekero tata akwete, esitari bato turiteti naende esitari baye gotorama maiso marore nabo barasambe chinyomba gose bakore kende. Mama ere yaya agateba igare Nyasaye nabwate imani sana nkwende are ekanisa, agateba Nyasaye tagwancherana monto asambe otabwati hatia. Ayio akaera, bono ekero na esukuru chia igoro inche nkairana gochia inka, before ng'irane, ng'irane magega iga, chi- chi sister chia ebrother yane mbaigwete amang'ana aya buna buna baigwete nokwana egento botuko aye bweka even walls have ears, bono na- na mbaigwete amang'ana agendererete omochie oo mbachete bagateba gaki, ebare gokura bagoteba intwe tokoraria omorembe, gaki tiga omong'ina onde. Ngomochaki more. Kero kende omoga omogaka oyo ga gakuete maumama, Johana tingonyara komanya ase eng'encho inche nomoke, ebigusii binde mbire bigochanganya. Ekero ba barire bakora bakagenda mba mbakuneti onde, oratebe ng'a onde na family yetu buna abande bagoteba, bakairana bakagenda. Bono obotuko bwa ogokiera Monday, date five, omotienyi omotang'ani omwaka oyo. Omonto omoroka obo oyio before date five, omonto agacha naende ogotebia ebrother yane, aye ogokire temoganyete mosambu? Akamoboria ning'o okwana? Akamotebia mbaka erieta. Nario achiete keroka, agakera omogaka, omogambi akamotebia yaya, inche ngometingia abanto bagokora iga abwo, matanga taiyo abwo. Omonyene omo- omo- omobere omo- omo- tata omwabo omobere omosubati oyo osirete. Ee, okanire tari koreta omobere, abwo omobere amatanga agakare, agakare Nyamira tente. Igo bono onye kwaigwete onde naro ogotisiera, ere aye okoboko gwe- gw'eseria agambigwe, akagenda akarika obi. Nario abasigari batirimboigete bagachia koiyia omomura oye. na omomura oyo osirire osireire nere kero kende nariinete egari eye ime maybe koorokia ndatebe new chochezi koorokia ng'a nere nabwate amatanga naende o naende obwatirwe. Mpaka aike gokeroka na omonto omonto obwenerete kobwatwa oyio na oyoyo oyomo orenge ekiongozi gie egekundi eke giatagete gotosamba. Ekero aike gokeroka I don't know what happened naende agasiborwa. Bono ekero asiboire, nari tokoigwa ng'a otirimbokire okorire amafuta na egekundi kiaye na chisirimbi obugiri, chinyomba chiaito chigasambugwa. Bono inche ekero onde ekero asiimire nari ng'o ebra sister ya- em- e- omwana bwa ebrather yane okong'akera esimia ogontebia, onye tiga ki twasambirwe, naende intwe ntitwanya kogosera monto, na oyonde okong'akera esimia, gaki ee, naki mogokora motokonye? Nkabatebia rora epikipiki morine, ebinto bie ense eye, Nyasaye toratigere akane. Bagatebia, Yaya, ntokonyara korwa na pikipiki, ntokonyeti kende intwe twasoka nonya nebesa ntobwate. Nkabatebi, Rora abana ase mwebise, torore naki tokobaonia korwa ororo. Nari ng'igete keroka, ndinete egari ng'igete keroka, bado nkonyora eplot yane noere, chinyomba chiayire, like two hours ago. Nkomoboria gaki mware goto mware goaka esimi nonye na egari ya simamo togende erimo omorero oywo, ebinto bionsi mbika gose koyi nonye ne chidocument chia abana, tari ng'a yaya, eserekari yateba egari teri ang'e, nabo e- e- estori yarenge igo. Mbuya mono. Tobakwane eclip ngerekere omotandao estudio nere yabegete news rituko erio chinyomba chiayete abanto mbabere bagokwana ororo oyomo nare ogoteba ng'a namanyete ng'a nyagosira ogokwa kwa ogosira kwaye nkwabwate obotutukanu. Eyio ekorokia ng'a namaete nabwate information or or else medical report ekorokia naki maybe arwarete. gose mbotutukani ki obagokwana abwenerete eserekari emo interview gose emochunguse mbokong'u ki obo akirete mpaka chinyomba chinyomba chiaito chigo na amaari aito kagosarigwa. Eria kabere, nate abanto aba bago interview wa oyomo naro otebete ng'a nere natakeire kobwatwa, intwe omonto twabwatete na oyomo, ekero kende nere na- narenge ase egroup ya abanto aba barenge togosamba. Igo karagoteba ng'a nere natakeire kobwatigwa ne ekero kende nabwate amagoso ere amanyete intwe totamanyeti. Eserekari nare gosaba nere emochunguse, emanyekane magoso ki aya nere abwate arenge kobwatwa. Na omotureti nakwanete igoro ya chinyomba isato chia tata, okorora namanyete enyuomo ya tata, aba- abakungu mbarenge abwate. Inche buna ngokwana iga, omonto omanyete tata abwate na omama bweka, na bono iga nogenda ororo nere okonyora omong'ina bweka naende nigo atindegetwe. Okorora namanyete information engiya about marriages chia tata, nere aochigwa, ekero kende nere oyomo obo ogochochea abanto bache gosamba amaria aito.
Mama ominto bono iga are amanyete ase abanto well wishers baria bagwancha komo accommodate, oraberire ase chinyomba chia ogokomboa ase amatuko abere iga, akanyora omosamaria oyomo akagenda kore aa momemi bwaye. tabwati bwaye bono iga. Intwa rituko erio chinyomba chia saa mbili ntwachiete ntwarigete estatement abana aba barenge eground mbarigete estatement nonye nyanko yane narwanetigwe akarora abanto aba physically bamorwaneti nabarigete bonsi goikera bono iga onde taiyo oyomo gose nonye noyomo obwatirwe.

Mbare gototebia ingaki? Abaminto bare mondigereretie ase evideo eye iga, ase amarieta nigo nkorokwa Victor Momanyi Otenyo, nigo nkorwa korwa ase ekenyoro ekekorokwa Ogetaorio ase omogaka Mosota Robert Mosota akogamba Rikenya sub location bwa omogambi okorokwa David Gari. East Kitutu location ase chibwe korokwa Peter Mukaya. Amaene buna ngokwana iga ninche oria oyomo baria barorire social media nanyorire obokungu obonene mono insinyire timbwati magega na bosio ekengwenerete gokora. Abaminto baria mondigerere tintagete obokonyi obonene sana egekogera aya narorire ase obogima bwane na efamiri yane nigo are amakong'u sana. Inche ngokwana nonya gekobatebia nomwalimu onde igo ngosomia esukuru ekorokwa Kiamwalimu Primary nonya narigetwe. Tata nigo asirete kaa kimbwate emiaka emerongo etato na etano na emo. Nigo asirete na two thousand and twenty one. Nari asirete nyuma yokorwara ase amatuko amange oborwaire bwa cancer. Tokaba na mama tokomoetia na chianchi chiane, oyominto ango yane mogire, na abande tokomoetia chinyagete aria amaene, na egetara 2021 January akaba agagosira. Nabo twamenyete nomorembe goika buna asirete iga, na erio omorembe ochagete kobora ase enga yaito. Amaene na ngokwana iga Nyasae ore igoro ntari kobisa, twamenyeire nobokong'u ase emiaka eyene korwa 2020. 2021 Korwa asirete goikera bono emiaka ene, enka yaito yaborirwe omorembe. Ekero asirete ntwabaete ase amang'ana narenge ororo, amaene, abanto mbachagete koreta amang'ana ase enka yaito, bakaungana, amatanga agasareka, furujo ekaba, omobere nabo obete okwenenigwa mocheri. Nyuma twarosirie mpaka eprogramu imbwate ndache koreta Monyerore, amaene omobere oyio ogatenenigwa nabaanto abao, bagatenenigwa bare baisiko, efamiri yaime ekanwa ribaga y'ogotenenera omobere oyio. Amaene, abategereri baminto tiga mbateebie iga, Obokong'u obo twaeteire ense emiaka eyene, nonya ne chiofisi chi'eserekari, twateemire goeta korwa omotuureti, twachiire ase echief, Twachiire ase omodiyo, twakoresa ase Disi koreng'ana namang'ana ande arengete maemamu. Nyuma ase ayio abete ase omogondo oito omonto narorete twororo amaene tata atatigete, omonto omonene sana ntomaeti ase aruete korwa. Amaene oino erorete obokong'u seito bagotebana omonto oino oyominto amaene intwe ntomomanyeti. Aba bakomoreta bono timanyeti abakomoreta. Buna bagoteba, Nigo moramonyore omobori, inche namonyorete are ekenyoro giaito, bakomoreta nere nekenyoro kiamoretire, nachi koba oyominto. Nabo abasorete omogondo oria omama tata amotigerete, bakamobutorera gati gati, bakabutorera na mama enusu. Goikera abwo intwe twakirire, nari twaetire ase omotureti, twakorire korera erinde atwerese naki mang'ana ki akoretwe ororo, Abanto naki baatete oboremo, naki baatete oboremo bwa omama, oria tata ase amotigerete as the next of kin. Amaene nangokwana igo, ebiririro biaito mbianye kobiara amatunda, egekogera, gochakera omotureti, togende mpaka ase echifu, togende mpaka ase omoDO, mpaka omoDC, intwe konyora amachifu. Omotii oo ekero nkogenda ase omotureti, ere agontebia amang'ana naerete.

Ee, nera barenge ororo abwo bande mbari mbaiyo. Abakungu abatato barigete edocument nabwo barigete abakungu batato, gaki intwe ntobamanyeti, na tata kaba baminto motokonye babate ekaiyo baberete. Ee, goikera bono iga ma, eh, eh, oyokobarika abakungu aba batato, aya aba na omo clan elder oikaransete nabaanto bande iga surrounding saito, Akariika buna Tata abwate obokong'u bwatato, oborimo obwo bwa Tata goika bwatwe obokong'u bwatato. Goikera agao bono, naende bacha bagaata oborimo obwo buna kabere bagaatera mama, bagaatera nomosacha oyio onde otari mokungu, oruete sobo, egekogera nigo bamoruti sobo ase mama omwabo asogete iga aria nyankoba nao mama omwabo asogete. Bakamanya etenga yaito abe buna oyominto. Bono bakombete rirorio omomura onyite ime omonto oyo ntamanyeti, buna abe momura ominto. Na nabateebie inche nomonto omonene, imbwate emiaka arobaini, imbwate okomocha okoro abana baane omwana omonene okore chiagendererete, abana baane b'abamura bande bare twins, bare form three, na omwana onde one omoke nigo are grade nine. Naende nimbwate agaachokoro kane akanyaroka, gakoorire omwaka. Amaene, naeteire obokong'u bono mama ameangaizwa aki yaye nkobore igochia. Igo nagosaba eserekari enkonye, etokonye enka yaito tomenye nomorembe, okuunereru kwabeire okonene.
Ee. Yaya eki naki tokorigia haki yaito, tomanye oyo ning'o ore seito, egekorera mbare gototebia, Oyo ning'o, nonya naki bono onde tayogotweresa, bagototebia, Ntobwati nguru chinde chionsi chi'okoboria. Na aba bakounduania nabanto ba isiko, efamiri nero, bamura, basubati bamua batata mbare ororo, bamura bamua batata mbare ororo, bakogamba amang'ana aya iga, Buna bono omura omwabo tata naro ororo enyomba enga omomura omonene, orwanire amang'ana aye esegi otagete enka ikaranse nomorembe, nere basake bamwansire komorwania esegi mbatageti andwanerere mama anyore haki yaye. Ee, bono nao amang'ana ayio are igo, bono ninche mbatebie egento kiabete risenti riga, ekegerete naikire naende gokwana asa mwanyagetinga iga bw'eminto montegererete mwensi na Kenya agima. Amaene, egento nkere giakorekanete, gia, giankorekanete kere ekebe mono baria mwarigire social media, buna nde iga chinyomba chiane chionsi pi chiri nyagaka korwa narigetwe obwalimu, nakoreire obosae bwane, mali ane onsi pi, nigo asambire akaera. Ninki agosamberwa? Ee, narenge kobatebia omosacha ochete seito, nere nase aamete seito, tamenyeti ne, yaani o, emechando yamobwatire, emechando abw, ya, yamobwati neyaye. Naki yamobwata? Nachete akanyoma. Omwana omo omonene agasira, na ekero asira, naende omoko omong'ina oye naende onyorire oborito, na ere orwarire, omoirire gose ngenyata omong'ina oye osirire. Bono ekero asirire, eeh, omobere egatebekana nkoirwa ore ochia gotindekwa ase aaria ase obo omosubati oyoyo, omokungu oyoyo, bono Abaibori bagateeba, Mbatagete koira omosubati oyo bamotindeke, ase engencho enkee yaito ebitina mbire ororo bi'amaremo. Goikera agao bono, ekero banyora omoibori nkoira are omoisubati oyo bachia komotindeka, bachakire koreta excuse bono kero kende buna inche Victor Momanyi omomura o Nyasaye Tata atigete ase enka eye iga, ninche ngochangia, ninche inde mostari bwa mbere, ninche nakanire omobere oyo tocha gotindekwa ase enka eye iga, na timotageti egekogera, nigo inki bagotebera intwe ase engencho eyio ntitwanyare kobwatanana kende gionsi ase ebitina? Buna tore na mama, mama tanyare kogomani monto, intwe nabatoborigerereti igo, intwe ase egento togokora amang'ana a rigoso ase rire togana neserekari. Bono goikera bono omokong'u nobosuba ote buna asirete iga, mbaratire amang'ana amange, ekero abaigure omobere gochia rogutindi rogwo aaria ase obomosubati, abanto mbaimoketie korwa seito iga iga baria bakondwania, bakagenda kwebera ribaegwa omobere. Baka ekero mogakoria iso omoiseke oyo okwete, bamokania, na ribachagete nkaga iga korigia enchera konduani bono. Bagachaka korosia ebikao biogocha gosamba minto, korosia ebikao bia obisi, lakini buna Nyasae are o Nyasae, amang'ana abakogamba achana naende ase tore. Amaene bakarosia ebikao biogocha gosamba minto, basirie minto, basambe mama, basambe ne efamiri yane. Eeh goikera bono ngatwara nobwoba naba naimogetie hatua ya cousin yane nere oyomo ogetoka Nairobi oyio ore omo omwana omobura omwabo tata omonene nere oyomo ore mos ore mstari bwa mbere sana okorwania mama oyo ore ng'ina moke. Na inche bono nabere omonto omonene tingotaka korigereria mama gakoangaiswa naende is almost my age mate naende kimbwate orote capacity koba kogamba seito tinkorora mama gagoteswa estari eye agoteswa bono omomura oyo nigo bakorokana ndugu nomo nomonto oyoche ore seito oborembe bwaito obwo mpaka bono iga botaranyora machibu botaranyora the clear picture omonto oyo ataratotebia ase arwete korwa goikera bono na eserekari etarakora Toromanye naki nere omenyete seito ekero achire arure egasi korwa Nairobi gakora chifoesi. Bono nere okonyisaetie abanto abanene oborikori na chikasi na chiefata korwa usiku, babeire bakwangaisa mama namang'ana amange, bagasoa kobanga baende komosamba botuko karaire, nainche bansambe. Egento inche nakorete gioka, ne rituko ria Jumapili saa kumi na mbili Kera onyore amang'ana aya abeire amakong'u, ebitisio biasoire korwa ase ebikae ebagu karansa buna amatang'ana a roho, naende matanga tarenge ororo, amatanga nigo arenge sobo omosubati, ekero amatanga ayio akubete, agwenerete koba sobo omosubati oyo sa achia koenigwa. Egento nakorete oria Jumapili, naimogetee bwamuramurire iga saa kumi na mbiri, nkaenda baka keroka polisi stesheni, Nkarika estatement. Naba narigete estatement koringana naki omomura oyo iga amenyete seito naki abeire gokoangaisa mama, abeire gokoto korusia ebitisho, abeire gakobwaterana nomonto ochire seito totamomanyeti ase emiaka eye yonsi twamenyire na tata, eeh nkamoriboti erinde arangerigwe akanigwe abere sobo omate oborimo bwabo bore atambe sana. Na ase agocha oborimo bwa mama oyio tata amotigerete eeh ng'are sana. Amaene, abasikari baganteebia, Egento togokora chinsa chiaerire inche ing'irane mambe chitariki isano, rituko erio riang'e chitariki inye maragoba aba esaa ikomi na mbiri. Chinsa echi bono chiaerire inchwe mambia toka omosikari gotenenera ekiina kiao. Ekero bwakinyire Mwamatato chitariki isano, nkaenda mpaka Keroka Police Station. Nkaegwa omosikari korokwa Kiptai korwa esitesheni ya Keroka, nere ogwanete gotenena ekiina kiane. Togatirimboka nabasikari barenge abasikari sita, bakabwata omomura oyo ore kaseni yane, ee, totiire chikeroka akwane nkwano ki yabwate y'ogotishia obogima bw'omonto. Ekero twegete keroka tokanyoora chiansi chiane nchiarengeo babere, neango yane yarenge okorokwa oyo omomura omonene nyomba enke, nere konya ochire ororo. Amaene, aa, mbare babwati korwa magega bagasoa egari ime, Tokagetaka rende efamiri yaito mwakama togende gochia erumu ase kera imwe aria tonyare kweresana amang'ana aya arenge make toirane gochia enka yaito. Eeh tokagenda mpaka ase erumu eyio ya Clymo omosikari oyio togaikaransa nomosikari onde amaene tokeresa eshida eyio nase yachagete ebitisho eyio naki biasitokeire agakanigwa ekero tokweresa tokanyora still abwate amang'ana amao inche ntamobwaterete. Agachaka amang'ana yabakungu bare enka yaito batato amaene bataiyo. Agacha ake mang'ana amao tota y'ama ng'a tata abwate abakong'u batato eyio otarenge isio. Amaene egebaso karia gento ndabatebie bakamokania amang'ana ayio gokwana takorengeti. Egento ogokora kora egasi yao ekorengete. Bakamokania. Nkogosoore amang'ana enka ya otaete kobetereria omomura oyo omobe omonto otari omwabo, kiara nigo aate kombetereria, buna omomura oyo abe oyominto, naende tari inchete bw'omoeedi mbanye kontera oyominto, naki aye oyominto. Goikera iga abwo omosikari bakamboria, Naki otagete ore omosikari Kibutai? Akamboria, Naki otagete efairi tokogora? Kore nagorire efairi, bamoire kotini. Bagantebia, Bono naki oroche? Amang'ana aya nakio nkabatebia amang'ana anche titaetie amang'ana amange, egento ekero nane tigaa onywe, abere ase oborimo bwao omwao tigaa aria, bo bobwate oborimo obonene kwanza. Oborimo obonene barobwo bairete obo oborimo obonene gochia roche obonene bwonsi pi, nain na tata bakabarora gochia igoro na omomura omokogoti. Bono na oborimo bwaito noo amenyete, noo amenyete na omomura onde aretire korwa mo gose korwa Mombasa gose bare gokora egasi komo, noo bamenyete, nooo kera egento roro, noo bakobuta ekero are ororo, ekero ataiyo, Noare rioka bono, ana twachete amatara ao. Bono goikera iga abwo, enche ngasoka rende ngateba, Tiga aonywe, ee, tarenge gosubwa. Tiga aonywe, agende karende, abere sobo iga aaria, amang'ana anyare ngeisio eroro, isuka eroro y'abakungu, omoremo oo ororo, chiango chiane nchire ororo, ao omorabwo mwabo tata, chiansi chiane nchire ororo, omorabwo mwabo tata, bagenderete kobwatia amang'ana aya, banyachoke enka yaito emenye nomorembe.

Oyo okorokwa Jeremia Nyapara, oyio ne kasini yane. Ase ki namobwate? Nkarora babwate obororo, intwe twaino twakare togasoka, bagasoka kwao bagakweranania chianti chiane esitaregete iga, nkarora yaani edibaransi yabere intwe tokarua ase police station. Obwango obwo nari basogete egekundi kiabanto ang'e thirty, abande manyete ase amarieta, gekorera abande bamanyete kare goka aria barwete ka, barurekane ne mbang'ina. na abasacha barwete ase rituko akenyoro giaito, bagasoka nomomura oyio. Obwango obwo chianga chinsa isano na ibere iga, na riba tirimbogete amaene, bakaenda gosar gokora obosari seito. Bono inche ntarachaka korwa seito twarenge ne chianti chiane, ee, anko yane agatebia chianti chiane, Totirimboke, monyore amache monywe bono, ee, okogera amara ama mwarosire. Inche ngatigara keroka ne chikaseni chiane nchiarenge ororo, Omwana Amosi narenge ororo, Sebania, nang'e isiko aseni chiane, tokaba kera okoaga aria tobutete na intwe, abande bagatang'ana chianchigani chigatang'ana na eango yane. Amaene, ekero togo tore kera okonyora tore ase egetiga tware kogaa tokogosoria iga, nkanyora abana bane bakong'akera esimba nigo kare nenene.

bw'amechoma kiosiki. Amaene inka ase narenge ngakirosia eparense eramu ensemo baka politi stesheni, amaene iga arika mbagontuoma egekoera amang'ana arwete kani garenge amaroro mono, yaani akangechi mono. Bono korwa iga abwo nkagenda baka politi stesheni, ekero abana bagontebia ngoso ngosambo bare, nkarora yaani rituko ritambe sana. Amaene buna ngokwana gwa Kenya gwensangu, kera baka politi stesheni bakanga gonkonya. Bakanga gonkonya ngonchoka na nkora debit o CS agontebia egari rende yagenda bosongo, Emaene nkabe kera okaga abwo ori moatani two hours, bagontebia nkanye egari erwe bosongo na yakoba mapusi korwa bosongo ime kogenda gotirimwa. Amaene naba nabatebia timbwate chibese, ekogera efamiri yane nkorere mono, omorero obekirwe omorero chinyomba chiabekirwe omorero. Bakanga pi gonkonya ngataka bono ndigie egari eng'ao bang'enche esecurity yoka baria kong'ayoka. Baria bankonyera ebinto biane. Amaene timanyeti ose emipango eye nigo yabangetwe na keroka polisi stesheni egekogera kobakwana mbabeti nainche acha gonkonya egekogera nabete ororo polisi stesheni ng'a kero nomo omogambi omoke enamba yaye teri gosoa ng'a kero nomochifu namba teri gosoa amaene nkangaika keroka iga abwo for more than two hours ekero egaa iga bagochaka koimoku keroka amaene minto mwane inche mwane inde. Inche nomonto mbwate efamiri naende gekobatebia, Baacha asambire etuka yane y'empesa ase ntegemeete korwa, ebinto biane bionsi ebiange ase etuka eyio biayire. Emenyete, moche ebinto biaye bigotoka nyomba bire ebinge mono, gochaka chitibi, chilaptop chia ang'o, ebinto ebinge ntanyare gokwana ase bono iga rende bono iga nibwate obororo obonge. Gaki ebinto biane bagasamba bionsi bikayia, enyomba egekaransa. Bagasoa mogondo, bagaskenya emesi yane. Ebisumu nabwate ebichuchu biarenge orimo 100, ebisumu bibere mane bakabitongia, bikayia bikaera pi, ekero nachiete nkanyora biyie biyete bikaera. Bagasoa nonya egesumu kiane ki'egesumu kere ororo kende bagakera ang'e nechoo bakabeka omororo. Amaene bagasoa mwa tata naende epermanent enene sana. E'nene Tata atigete ororo at agachete engaki yonsi pi arenge obwalimu. Enyomba eye permanent y'amaene bakanyetongia omorero. Negento bagotongia Nyas eh, Nyasae ore igoro onye polisi mbe agotokonya, onye mwanyabanto mbe oyeratokonye, Nyasae ere baka atwakane. Ege kogera enyomba eye mwa Tata ase atindekire oboka omosabare oisiko, Tata tabwate hatia na monto. Nigo atindekire inse, but abanto bagatongia bagasonga enyomba yane, bagasoa, bagatongia enyomba yaye ekero bakora chinyomba chiane, nere ekayia kera egento kere ngenyomba, kera egento gekayia gento nkeiyo giatooreti korwa nonya egeke. Nonya ebinto biane nabwate ororo ebinge nonya nagachete nanye chinyomba ebinto binde nabwate buna chiaemeeri nachakete gooo koaka chipermanent, amaene na ebinto binde bakaira, bakang'ura ebinto bionsi pi, bende bakaira ebinde bagakora destruction. bakaenda gati eng'ombe yarenge ororo, chinyomba chiarenge o ibere chiane, amaene. Eyemo bakaenda anyigwete bakaenda ase enchera bakaenda oroche amaate bakanyenya bakabagara chinyama baria bakondu bakabagara chinyama. Ekero nachete bas nakobera abasikari gaki naende iga egento giatigara abwo ase yaito na eng'ombe chiane gioka na abana nkoigwa bare esukuru mambia nabo nabagaika kobatebi bare form three na oyonde are grade nine ekerengo bae term one gotumekana chibese almost one hundred and fifty koba settle baino nesukuru. Nkabatebia gaki egento kegio tigioka mare monko mokonyere eng'ombe yoka ekogera ebinto biane bioka biasarekire Amaene ekereebe, nabarabwo batagotire eyi, togatindimeka ang'e saa ine chia botuko. Korwa saa korwa saa kumi na moja twegete esitesheni, twairaneire gochia esite korwa iga aria ase esini. Amaene ekero twairana ase ase enka naende ka ria ria kabere bono saa ine chia botuko, ngasamba amanyinga eng'ombe yane anta anta nasagetie eyemo erigetii. Nkanyebwata nobororo, nkarora abatiga bankenya rioka, nare nyeirete enkanda ngachesibora ase omogambia, egoera korokwa omogambia ngayocha enka, nigo yachire minta mia etato, tari ere atambe omogambia omoke okorokwa David Gadi ogokamba rika esabrokeshen. Nkagenda nganyesibora ororo, nkamoakera esimi, nkamotebia, Omonyabiasara nare okorokwa Omoyo ngocha konyioyia. Amaene nabo aa omonyabiasara oyo antomerete ebese, Nero yakonyire efamiri yane goikera nonya nendagera eke korwa neyanga mbabwate. Abana ngaenda ngabaka esukuru ase bagosoma, ngaenda ngebereria abarimu ngwakera mbuya mono abarimu aba Cardinal Otunga, Deputy Principal, akang'anchera ntarueti nonya nesiringi. Goikera bono iga inche tindanyora ase emenyete nigo nkwanya komenya nkwanya gokonyora ase nkweirerwa na rent. Tintanyora mbwate nonya inche egento nkoria, timbwati kende ndaroke negento kiane, goikera mama ominto nere nigo achandegete. Bono egento kere abana boka nairete esukuru ngasaba ribaga, nkoe gotabia Abasamaria abaya baria babwate amanyinga a Mwanyabaanto, igo mbwate obokong'u nonya kende gete nonya kende omwalimu iga, obokong'u bwanchandire bono timbwati kende, timbwati kende Timbwati kende gaki ndateebie abanto nimbwate egento. Abana baane bachandegete, ee, nonya isiko nabarete isiko, tari pocket money nabaete, ribaga nasabete rioka baende bakore gento ki? Basoe ime, nkaba akabesa nabwate gake naoonetie eng'ombe, na ko nabagoreretie eyunifomu, egekoerera nkabagorera eyunifomu na ebikoroto, na akayanga ake amo akamo bagenda nachio esukuru. Amaene goikera bono iga, nonya mbari ntaete. Bono, okogania kwane ntaete bankonye, Gaki enyika yaito, mama anyore haki, na inche nyore haki, efamiri yane enyore haki, egekogera okounireria kwabwatiranigwe goikera bono, ekero ebinto ebi bigokorwa, efamiri yane nobo barenge. Abanto bakorete obobe ebinto ebi bionsi pi, mbamanyire, tari batamanyiri, mbamanyire. Naro oche orinyagete, orinyagete, ekogera efamiri yane abanto abanene, nabatebe abana bane bare form three abamura abanene babere, ninche nyoka chiane ibere oyomo okorire college, ekero bagocha. Mwabo ekobatocha ati, Nabande achika ase chinchanda inche arenge ororo, na abanto bamanyire, tari batamanyiri, no mbarangerigwe nonye nsiaiti baborie ng'o ng'oku baroche ogosamba mino, they know them by name. Tari nigo batamanyerekaneti, they know them by name, abande nabanka, abanka kabisa bari nkoaneria ebinto biane korwa eduka, baka baka mbakungu mbasacha, bagasara ebinto biane bionsi pi, bagasara ebinto bia tata bionsi pi, ebinto bia mama bionsi pi. Goikera bono ntagete eserekari esoe ime nkonye, ekero kogera goikera bono nare ki estatement kero ka police station bagantebia ndike station police station egento bagontebia ng'a they are doing investigation I don't know I don't understand which kind of investigation abanto bakareta obosari obo nigo baikaranseteke bakoragera while inche buna efamiri yane tunangaika abana abana bane banangaika. Mama ngwa na ngaika, naende intwe tari monto twagoseire, tari monto twanyare gogosera. Mbuya mono ase ogontegerera. Magega y'ogotegerera abanchwa aba iga babere igoro y'ogosaabwa gwe chinyomba chiabo, na ogosarigwa kwe enibo yabo. Nigo bono toire egetambokero gi'okorigia ensemo eye iga yende, na barabwo batwerere anene mono ning'iki ererete, gose ng'iki egendererete goika chinyomba echi iga gosaambwa. Na iga notoikeira oyomo obo goetera ase enchera y'esimi, na aye iga naro anyara goaka gototebia. Inche nkorokwa Nyabuto Dennis, ngokora na Kisii Hot TV. Nakorigire ase eng'encho estory nere koa nairwe, narora ng'a mbuya totaranye publish, mbuya nko nararigie nyorete full information. Omosubati naro agoclaim ng'a basamberwe chinyomba, korwa agwo rigoma omosubati okorokwa clear, clear kemtu otenyo, so nategerera eside yaye y'estori. Bono namotebirie, Kandie enamba yao korwa ase ensemo eyende before we publish the story. Timanyeti ng'a bono ninkorie asobete ng'inche emakoro. Echi nagachiria ng'inche mbwatie estory ntegerere chinsemo chionsi. Oyo bono ogakokong'aina. momura oyo momura omwabo nere oretete abasigari bagatobwata, Kai.
Eh.
abanainchi bakaigwa obororo bagasamba ase obo. Igo bono okwo Oh. toro chin to twachiete kera okechori twabwatetwe, Eh. momura omwabo one mande iga aretete abasigari, Eh. tokabwatwa tokaenda keroka. Eh. Abanainchi bakarora eh, bakarora buna tokobekwa chigarimi. Eh. So ekero twakoorwa keroka tokorwa tokoirana, Eh.

Because we were not there intwe twabwatete tokaenda keroka, tari bono intwe nabo twanyorete igo chisambire, naende igoro rende natindegete my wife I am still mourning, ee, bono naende ebinto ebi gocha gocha baka nkari nomorero omorebere, agatindekwa soba aria Nyamira, so am mourning bono egento ogokora abanainchi mbare ororo, Nabo goakera bo ne chiiru esiimi ebieka abanto amo bache bakoera ase estori goti gose going'oria. Sawa, origini ng'o chifu timbe erio sinachangete ati ekeango naro akore kore ase. It's okay. Ekero narenge o chifu, nabo ngogoakerane. Thank you. Aye, aye.